हाँ यो हाँ नहीं नहीं नहीं है तेरे के हाँ कहलू ना अहाँ कहीं आबे कहू ना ककर ककर फोन छिया हमरा सब फोनो न होइ छै कहल ककर फोन छिया अहीं के बेटा के छी बात कर दिया ना ओते फोन करतै आदमी है तेरे के बाप रे एक मिनट बाप। अहाँके तऽ खुश होना चाही कि अहाँके बेटा सब गप करै छी हम तऽ- पड़ोसी से गप नहि करै छी सुन हन हम तऽ फु- अहाँके माय अरे बाप रे। खूब टोकैया हम्म, बुढ़िया सब ने तऽ खाली किच किच करते रहै छै हे हँ। कन- हे कन्या ना की सुन भेलै तऽ कन्या ना सुन अहाँके माय यनि यौ घुर घुर हमरे कान लग आबै छै हमरे कपार राखै नहि यौ छै। नहि बाप जलम नहीं देखना रहिए है त गाना के बात कते बोलैयो आगे से बातो न करे दैयो सुनैयो न दैयो नै नै मैया के नीक लागैत हेतै न न मैया है ना सुना खनिया है ना सुना ना कथी कहै छ निकिया बाप कहै छ देखो कते घंटा गेल अखनी तीन घंटा भए गेल फोन के बेचारा के पैसा खत्म भए छै विदेश से फोन करना छै हम्म, हाँ बजू बजू हाँ कहिया आबे कहू न पहिले हमरा नीक से कहू न बाप रे एक साल के बाद बहुते ने भए गेल यौ भाग तेरी के दुई साल भए गेलै ने है ना सुनो ना राजो काजो करो ने राख ना तो अकस ले गेल हमरा कान के कुमो कुमो गेल ये सुने जा तब ना सुनब अहाँ के माय के इलाज काज करू ना डेली तो इलाज काज करते छियै ना मैया दिमाग खराब करै छियै अहाँ के माय के गाय पड़ै छी ए अतबा धे तो सब चीज बैसिए खोसिए छओ चारि घंटा भए गेल मोबाइल के नीक बात कर जत अरे बुढ़िया तोरा जलन है जे बेरा जे गप करै छियै तू तोरा से नहि गप करै छियै तैला फेर कर यो राखा ना करा का करा ना की कर दे क्या करके बोलिए तो आगे माइए तरह तरह करके बोलिए दिमाग खराब करे छे खाली घुर घुर हमरा कान लाग के फोन करबा यतबी दूर में फोन करबा यो रात को फोन करब यहाँ के मैं बात नहीं करे दैया यो हमरो बात करला मन करे छे यो आगे मैं आने के किचक नहीं ना समझ सांप हाथ बैठ गया ले ले हमरा बुढ़वा आवे धता दियो दवा ए, दियो कथी के ई डांसर बनल जी अंगना में हैं एहिना फोन करै छै डांसर नहीं छी बाबूजी अहाँ के बेटा के फोन य बात करे छी नहीं हमर बेटा के छिए आइ तक है दू बरस भेले कहियो न कहल के जे बाप से बात करबे हमरा से बिया कल के अहाँ घरवाली थोड़ी जे से गप करत हम छी घरवाली हमरा से गप करते नहीं य नहीं हमरा त कोनो काम नहीं

कैसे मोबाइल भेल काल आ ई संसार के लोग भेल बेकार केना बेकार भेलै कहू तऽ अहाँके बेटा कतऽ यऽ कहू तऽ सात समुद्र पार कतऽ यऽ कतऽ ए बाबा ले के फर पे गेली एको बात नहीं काटली आ देखै छियो हम चोरिये में छियै तोहर घुमै छियै तू बैठ कऽ फटका करै छी आइ तक बेटा हमरे छियै ने कहलकै जे बाबुओ से माइयो से बात करा तू कहला कहियो जहिया बौआ के फोन एलो बात कर नीक नहीं नीक बात सब हाँ सब हमी सुना दे छी त अहाँ से की बात करत कहू त पूछते रहे छे मम्मी केहन छै पापा केहन हमरा छै दिमाग में की छै से बुझला है तोरा नहीं कहतो तू तो अभी पर में अछि आ हम छे कठ में आ उ जो रे वो बाप सब नहीं कहबे तो तोरा नहीं कहतो ककरा कहतो नी पाट कहतो तो हम किया ने कहै छियै अहाँ सबके फोन किया ने दै छियै अहाँ सबके लागि तऽ फोन तऽ बड़ाइ छियै अहाँ ने कहै छियै बड़ाइ छियै नहि नीक छियै ई तैला नहि दै बेकार छियै छियै, हमर काम हँ खतम तैला करे कहलहुँ अहाँ बला। सबके लागि बेकार छै हमर लागि तऽ नीक छियै कियाकि हमर घरवला सात समुद्र पार छै

बुढ़वा का अरे बात सब तोरा नहीं करी। संसार का बेहाल तो कर कहै छै नहि जे छिया दला फिरा के नजर लगबै छै हमर मोबाइल पे तोरा लागी चौ बुढ़वा का मुंह लाना ना ने करी से बात कह देलियो हां तऽ जैसे क्या बोलै छथिन हाँ। बाबूजी क्या बोलै छथिन कहू तऽ मुठ मारा जाम से पहले के वो हाला हुरा चौबीस लगे घंटा घुरा ले थी ए, नहि अथी नहि जाके पड़ोसी से गप करता अहाँके नीक लागल

कनिया कौन कनी राखि दो फोन कनी भन तो की कहै छी अच्छा नहीं, हम नहीं कहै रुको संखा यार के एक दोसर के से बात कर अहाँके बेटा के फोन याद बात कर दे भेले ना हाँ। बात खत्म करू हम कह देलू अहाँ के ए, या हमरा इल्जाम नहीं लगा को हमरा पे। ए, तुम्हें तू बात कर नहीं रही तो जिना कौन जरूरी रहे अब बेचारा फोन पर फोन कर हम की करिए अपन हमरा बकनी फोन ना बजे तकनी हमरा लला तक ई अंगना में ले- हाँ हेलो क्या नाम छियै ही ही ही हमरा की कहबै जी अरे बुढ़वा हैं? अथबी कर जा हमरा देख तू नहीं आयल छली ने अखनी हैं। तो हमरा साथ एकरा पटै नहीं छै हमरा लाग से खाल घुमल फिर जा हमरा घुरै छै हमरा वाली छियै हम ओकर अहाँ संगे हँसी मजाक करत हाँ तोरा संग हंसी मजाक की करते माय के खाली माय माय के एहन सियाह ना कहते बाबूजी के एहन सियाह हम ना ई कहते कहै छौ, हाँ? अंगना मे जइया ना नाचै छै ई तऽ गुड़ पुरान उठौड़ी खाके मे गुड़ जे पुरान भला खाके आबै छै छै। तऽ केना केना करैत हेतै अब केना करे दे तो तू ना जानी है केना करे दे तू ने बुझे जा तू ना कर दे केना करे दे बुझ गेलिए तो अहाँ सबके अगाड़ी में हाँ। बात करिए वाला नहीं छै जाके दूसरे जगह बात कर हाँ। हाँ, खराब कर वएह काम करना सब दिना करबै ई वही- दुनिया के ई मोबाइल बिहार का देने छै एकटा राज काज नहि हुआ दै छै उ पेट में जे दाना जाय छै ना तो मोबाइल सोहे छै हाँ। चार लाख खाना बन के दे अपने मोबाइल भात तक सुझ जेते काम कर जेते हाँ। त काम नहीं है